Ech soen Iech wierklech Merci, dass Der et fonnt hutt an dass Der dobäi sidd haut de Mëtten op eiser Pressekonferenz vum Nationalvirstand. Dat ass eis ganz wichteg an dofir hu mer och zënter der leschter Kéier elo versicht et z'erméigelen, dass mer eng simultan Iwwersetzung hu fir eis francophone Journalistekollegen, déi dann d'Iwwersetzung hunn. Ech hoffen, dass dat esou klappt. Mir hunn dat ëmmer fréier schonn an dësem Sall gemeet, mee dat war elo ganz laang net méi. Wéinst Covid ware mer jo wéi laang um Kierchbierg an duerno ware mer ëmmer ënnen an der Maison du Peuple an elo kënne mer erëm hei am Sall zesummekommen. Dofir sinn ech frou, Iech haut ze begréissen, dass déi lescht Pressekonferenz vum leschten Nationalvirstand, Vum OGBL fir dëst Joer. Wa mer esou um Ofschloss vun engem Joer sinn, dann ass et natierlech logesch, dass mer e bëssen de Réckbléck op dat Joer maachen, wat d'Aktivitéite vum OGBL ubelaangt, an och den Ausbléck op d'politesch Prioritéite fir d'nächst Joer. An dat war och e bëssen d'Ligne rouge vun eisem Comité national vun haut de Moien. Mir hu réckgebléckt op e heftegt Joer, wou vill Aktivitéite vum OGBL waren, op alle Pläng, vun op allen Niveauen, an alle Strukture vun eiser Gewerkschaft, an natierlech awer och e politesch animéiert Joer duerch déi Kris, an där mer eis befannen. A mir sinn nach eng Kéier kuerz drop agaangen, wat passéiert ass. Dëst Joer war natierlech markéiert vun der leideger Indexdiskussioun. An ech wëll haut net elo historesche Réckbléck maachen, wat mer erlieft hunn, mee mir mussen awer driwwer schwätzen, well eis villes um Häerz läit op deem dote Punkt. Mir hunn e Joer erlieft vun heftegen Attacken op dem Lëtzebuerger Indexsystem op alle Pläng. An mir sinn dat eigentlech gewinnt. An der Geschicht vum Index, an dat wësst Der, si mer ëmmer erëm konfrontéiert gi mat allméigleche Versich, eisen Indexmechanismus ausser Kraaft ze setzen oder ze manipuléieren. An do si mer e bëssen an d'Geschicht blécke gaange vun den Tripartitten, wou dann och schwiereg waren oder och gescheitert sinn oder och net zu Accorde vun alle Säite koumen. An do ass eigentlech ëmmer erëm an der Geschicht vun héijen, vu Momenter vun héijer Inflatioun ass et zu Attacken um Indexsystem komm. 2010 war dann en historesch wichtege Moment, wou ënnert dem deemolege Staatsminister Jean-Claude Juncker gesot ginn ass un d'Gewerkschaften, Wat wëllt Der, entweder de gedeckelten Index oder eng Manipulatioun vum Wuerekuerf, wou mer d'Energiepräisser eraus géifen huelen? Deemools hunn déi dräi Gewerkschafte geschlossen Nee gesot a sech gewiert géint déi Indexmanipulatioun, sou datt et dem Staatsminister näischt anescht iwwreg bliwwen ass, wéi déi Tripartite als gescheitert ze erklären. Dir musst Iech och elo virstellen, wou mer haut wieren, wa mer dann deemools déi Manipulatioun vum Wuerekuerf gehat hätten oder akzeptéiert hätten an d'Energieproduite wären wären erausgeholl ginn. 2012 ass et weidergaange mat der nächster Versuch vun der Indexmanipulatioun, wou och erëm eng Tripartite erneit gescheitert ass a wou sech erausgestallt huet, datt et wierklech eng systematesch Attack op de Modell Index u sech, op de System u sech war an och ëmmer erëm wäert sinn. A leider hu mer dat dann an der Geschicht ëmmer erëm erlieft. Dat huet sech dann leider erëm bestätegt ab der zweeter Halschent 2021, loosse mer mol soen, wou d'Inflatioun erëm ugedriwwen war a wou mer erëm Héichten an der Inflatioun haten. An do sinn déi politesch-ideologesch, an ech soe bewosst ideologesch, Ugrëff vun alle Säiten op eisen Index lassgaangen. An dat hu mir knallhaart erlieft. An Dir wësst dat, Dir waart vun der éischter Stonn un do dobäi, wou fir d'éischt aus Patronatskreesser an herno natierlech och aus allen anere Kreesser gesot ginn ass, dass den Index un allem Schold ass. An dat huet dann geennt an deem fir eis Trauerspill vun där Tripartite ronderëm de Mäerz-Accord, wou et dann en Accord gouf, den Index ze manipuléieren, a dat zweefach. Eemol ass déi Tranche vun dem Joer 2022 reportéiert ginn op Abrëll 2023, an zweetens ass sech eens gi ginn, ouni den OGBL, ech erënneren drun, datt ëmmer mussen 12 Tranchen, 12 Méint zwëschen all Indextranche bestoe bleiwen, also datt net méi wéi eng Indextranche pro 12 Méint dierft erfalen. An den OGBL war jo dann deen eenzegen, deen domadder net d'accord war an dee sech do dogéint gewiert huet. An dat war eigentlech eist Joer. Dat huet alles suivéiert. Mir hunn eis staark dogéint opposéiert a mir hunn dat gemeet um Verhandlungsdësch wéi awer och op der Strooss. Mir hu vill Mobiliséierungsaarbecht do dragestach. Mir ware vill um Terrain bei de Leit a mir hu gespuert, datt d'Leit rose sinn an dat d'Leit dat doten net mat sech maache loossen an a mir hu Widderstand geleescht an dee Widderstand huet sech gelount an deen huet dozou gefouert, dass mer dann am September dëst Joer deen neien Tripartite-Accord haten, wou den Indexsystem dann erëm normal agefouert ginn ass a wou dann och all Parteien, déi deemools am Mäerz mat ënnerschriwwen hunn, hu missten kapituléiere par rapport zu hirem Accord vum Mäerz an dee begruewen, andeems se soen, voilà, deen Accord ass net méi gülteg a war net richteg an haut musse mer en neien Accord ënnerschreiwen, wou den normale System erëm hiergestallt ginn ass. An dat huet dozou gefouert, dass mer elo do si wou mer sinn. Dat heescht, mir hunn eisen normalen Indexmechanismus erëm, plus hu mer alleguerten déi Hëllefe fir d'Menagen decidéiert, mat den Energiepräisser, déi gedeckelt sinn. Ech ginn net méi drop an, Dir kennt dat alles, Elektresch, Masutt, Gas, Pellets, mat der TVA-Baisse, mat de Präisser op de Maisons de soins, mat de Mesuren op der Allocation vie chère, an esou weider an esou virun. An dat ass alles gutt esou. An dozou sti mer och. An dorunner soll och keen drun zweifele goen an dru fréckele goen. Dat ass wichteg, dass dat beschloss ginn ass. Mee nichtsdestotrotz geet et net duer. Mir liewen haart Zäiten, och fir déi schaffend Leit a fir déi Pensionéiert. A mir erliewen déi Kris hei, wou wierklech massiv Belaaschtunge fir de Pouvoir d'achat vu de Leit mat sech bréngt. An duerfir brauche mir zousätzlech Diskussiounen a Mesuren. A mir wëssen och, dass dës Regierung elo nach just e puer Méint huet, wou se am Amt ass, an dass nach Zäit do ass an och finanzielle Sputt do ass, fir nach Saachen ze maachen. Elo Grad elo ass et wichteg, dass mer nach eng Kéier déi richteg Accenter setzen. An deem Sënn hu mer och an dëser Nummer vun eiser Zeitschrëft Den Aktuell en Dossier, dee geet elo an den Drock, dat heescht, déi ass elo ab ganz geschwënn disponibel an se ass och elo schonn online disponibel, hu mer an deem Dossier e bëssen e Bilan gezunn, wat huet dës Regierung dann elo vun hirem Koalitiounsprogramm ëmgesat a wat net a wat misst nach kommen. A wat ass nach machbar an dëser Legislaturperiod? A wat erwaarde mer eis och vun den eenzelne Parteien? An ech ginn net op all d'Sujeten an, mee ech kann der e puer Bicher virsträichen, déi wierklech, déi mer de Moien am Comité national och als eis politesch Prioritéiten definéiert hunn, fir dat kommend Joer. Mee mir wëssen, datt et en haart Joer gëtt. Mir sinn nach ëmmer an där Kris. Ech ginn och do, dat kënnen mer eis haut spueren, mee mir sinn an enger Situatioun, wou weltwäit ekonomesch Onsécherheete bestinn, wou europawäit ekonomesch Onsécherheete sinn, wou mer e Krich hunn, dee mer net wëssen, wéi e moar ausgeet, mat engem grausame Krichsdreiwer, wou mer net, wou mer eng grouss Onsécherheet hunn, och wat seng geopolitesch Konsequenzen op ganz Europa huet, wou mer an eiser Situatioun vun de Staatsfinanzen awer méi confortabel do stinn, wéi et deemools an der Tripartite eis duergestallt ginn ass, wou sech ëmmer méi erausstellt, dass awer elo nach Margen do si fir Akzenter ze setzen, mee wou mer awer wëssen, dass et e schwéiert Joer wäert ginn, esou oder esou. Mir sinn och nach ëmmer net an enger wirtschaftlecher Rezessioun. Den OGBL ass jo quasi deen eenzegen, deen dat andauernd erëm widderhëlt. Mee d'Realitéit vun haut ass, Mir hu keng wirtschaftlech Rezessioun am Moment. An d'Fro, déi sech stellt, ass, Wéini kënnt se? Kënnt se a wéi? A wéi déif soll se ginn? A wéi laang wäert se undaueren? An dat alles bréngt och mat sech, dass et ganz schwéier ass am Moment Previsioune fir 2023 ze maachen. An an deem doten onséchere Kontext, also ekonomesch onsécher, mee ech betounen et awer och sozial onsécher, well d'Leit hu wierklech Krämpes, an dat wësse mer jo alleguerten, nieft den Haussë vun den Energiepräisser hu mer d'Hausse vun de Liewensmëttelpräisser, vun de Präisser allgemeng, mir hunn d'Hausse vun den Zënsen. Mir hunn eng Wunnengskris, déi net geléist ass. Mir hu reell Leit bis déif an d'Mëttelschicht eran, déi Problemer hunn, hir Rechnungen ze bezuelen um Enn vum Mount. An an där doter déiwer Kris erliewe mer da lo schonn erëm déi éischt Attacken op eisem Indexsystem. An dat Éischt, wat ebe erauskoum, an dofir erlaabt mer e Wuert doriwwer ze soen awer, ass dee Rapport vun der OECD, déi eis dann erëm zu Lëtzebuerg begléckt huet mat hiren intelligenten Aussoen zu eisem Lëtzebuerger Indexsystem, erëm eng Kéier eng Frontalattack. Den Index, dee schued eiser Kompetitivitéit, soen se, den Index dreift eis Inflatioun un, soen se, obwuel dat awer mëttlerweil och wirtschaftlech bewise falsch ass. Mir hunn och e Statec haut, dee seet, et gëtt de Phänomen vum Auto-allumage net. Mir hu jo einfach elo schonn d'Fakten, déi weisen, datt et en net gëtt, well mir hunn awer am Verglach zu den anere Länner, Manner Inflatioun, manner héich Inflatioun trotz Index. An och dat ass historesch ëmmer erëm bewise ginn, et ass wëssenschaftlech kann et bewise ginn. An da kënnt awer an deem Kontext, wou mer elo sinn, eng OECD hin a seet eis, den Index ass Schold drun. An dat ass natierlech lästeg an enger Situatioun, wou mir en haart Joer hannert eis hunn, wou d'Frustratioun bei de Leit geklommen ass doduerjer, datt se ëmmer manner am Portemonnaie haten um Enn vum Mount an datt se nach déi dote Krise musse meeschteren a wou mer, an dat wësst Der, ganz laang virun enger Situatioun waren, wou mer net méi konnte garantéieren, dass de soziale Fridden erhale bleift, wou mir och scho ganz vill Leit op der Strooss haten, déi sech dofir engagéiert hunn, a wou mer et fäerdeg bruet hunn, awer wierklech op engem prekären Niveau den Equiliber ze halen an dee soziale Fridden ze erhalen. ass d'OECD higaang, wéi wann dat alles net passéiert wär, wéi wann 2022 net stattfonnt hätt, an déi Tripartiten, a geet hin a seet eis erëm eng Kéier, den Index ass de Problem. An da gi se nach esou wäit a si proposéieren eis de belsche Modell vum Index, e belsche Modell vum Index, deen, wou déi belsch Gewerkschaften e Streikdag ageluet hunn an all Dag kämpfe mussen, fir deem seng Nodeeler aus der Welt ze schafen, ginn se dann dohin an wëllen eis dat doten verklickeren als den als de beschte Wee. An natierlech ass et eng al Leier fir eis, mir kennen näischt anescht vun der OECD, mee grad an deem Kontext an deem mer eis haut befannen, ass et an eisen Aen wierklech kontraproduktiv an an net sënnvoll fir politesch ustoend Diskussiounen. Dono koum déi ILRES-Enquête, wou d'Leit dann driwwer gefrot solle ginn, Fannt Der et da richteg, dass déi mat den décke Paien vill méi ee vun hirer Indextranche hunn? Duerno kommen eenzel politesch Aussoe wou erëm Attacke geridde ginn oder wou gesot gëtt, et ass näischt en Tabu an alles muss diskutéiert kënne ginn. A mir warnen einfach virdrun, dass dat do erëm eng Stëmmungsmaach am Land ass, wou déi Diskussioun do erëm dat Faass soll opgemaat ginn an dat wäert, net mam OGBL machbar sinn. An duerfir ass et och wichteg, datt mir virun engem Joer 2023, wat e Wahljoer wäert sinn, virun engem Joer 2023, wat och nach ëmmer e Krisejoer wäert sinn, nach eng Kéier betounen, Dat do ass de falsche Wee. Komm mir sichen zesumme Léisungen am Sënn vu Leit an Entreprisen a komm mir sichen zesumme Léisungen, déi am soziale Fridde kënne fonnt ginn. A well dat Thema elo opgerullt gouf, géife mer awer gären nach eng Kéier betounen, fir jiddereen och déi Fro vun deem gedeckelten Index, déi ëmmer erëm dann iergendswou opkënnt, ass déi falsch Diskussioun. Dat ass e populistescht Argument, fir iergendswou de System ze attackéieren. Mir sinn, an dat gëtt jo net gesot, wann ee seet, wëllt Der e gedeckelten Index, gëtt jo net gesot, datt d'Leit dovunner iergendswou een Cent méi hätten. Et ass jo net, wa mer en iergendswou deckelen, den Index, datt dann ënnen an den ënneschten a mëttlere Gehaltsschichten iergendeen eppes méi dovunner hätt. Dat muss een och enke betounen. A wa mer dann en iergendswou unsetzen, den Deckel, da bedeit dat awer och fir d'Entreprisen, datt se manner Kafkraaft vun de Leit hunn, déi vläicht fréier dann mat Indextranchen hätte kéinte méi Pouvoir d'achat hunn. An och dat ass o emol net ekonomesch sënnvoll, iwwerhaupt dat Disku dat Thema do erëm eranzebréngen, well et o nach do kontraproduktiv ass an enger Phas post-Covid, an enger Phas vu Kris, wou mer wëllen eis Ekonomie relancéieren an eise Bannemaart ukuerbelen, do hinzegoen an dann do dofir ze suergen, dass déi mat engem Gehalt X dann do manner Kafkraaftverloscht kompenséiert kréien. An da sinn ech beim Gehalt X, an dat ass dat, D'lescht Thema, an da wëlle mer net méi drop agoen, Wou setze mer dann do un, wann erëm vun Decklung vun Index geschwat gëtt? Ass dat sécherlech net eppes, wou d'Leit sech dobausse kënne virstellen, datt da verschidde Patronatsvertrieder eis vun zweemol de Mindestloun usetzen oder an deene Paragen? Vun dohier ass dat eng negativ Entwécklung an et ass, wéi gesot, wierklech e Scheinargument, fir einfach déi Diskussioun erëm opzemaachen a fir d'Attacken ze reiden. An dat ass elo e bëssen, mir hu vill iwwer den Index geschwat d'lescht Joer, mir wëllen och net un deem Thema do festgehale ginn, mee mir sinn an engem Phase, wou mer de Réckbléck maachen a wou mer no vir kucken a wou mer wëssen, wat d'nächst Joer bei eis duerkënnt. An Dir kritt et alleguerte mat, elo kommen zwou Tranchë plus déi, déi reportéiert ginn ass, malgré nous op eis duer. An da wësse mer och, D'Attacke wäerten erëm geridde ginn an d'Stëmmung gëtt scho gemat. A mir hu gekämpft fir eisen Index. Mir hu gekämpft dofir, datt all Tranche vun 2,5 Prozent muss esou erfalen, wéi se kënnt. Déi 2,5 Prozent, just nach eng Kéier pour rappel, dat si keng Lounerhéijungen, mee dat si Kompensatiounen fir Kafkraaftverloscht, dee scho stattfonnt huet. A wann ech bei Kafkraaftverloscht sinn, Wat interesséiert een do? Jo, dat ass dat, wat d'Leit an der Täsch hunn, am Portmonni hunn um Enn vum Mount. Dat ass d'Kafkraaft, wat se kënnen ausginn, fir hir Käschten ze decken. An dat ass eeben net de Brutto, dee se kréien, mee den Netto. An duerfir war et haut, ware mer unanime an eisem Comité national vum OGBL haut de Moie fir ze soen, Ma genee esou wéi den OGBL gekämpft huet fir de Brutto vun der Indextranche, wäert den OGBL kämpfe fir den Netto vun der Indextranche. An et geet elo duer mat deem Nettoklau vun eisen Indextranchen. An da wësst Der, wou mer sinn, bei dem Stopp vun der kaler Progressioun, deen elo muss passéieren. Et ass einfach guer keng Entschëllegung méi do, dass mer weiderhin hei déi Steiererhéijunge mussen erdulden a matmaachen. Mir hunn Mir fuerderen dat schonn zënter zënter der Steierreform 2017, an och virdrun hu mer et ëmmer gesot. Mee natierlech gëtt de Problem vun der kaler Progressioun nach méi grouss an Zäite vun héijer Inflatioun, well mer do all Kéiers eng nei Steiererhéijung hunn fir déi schaffend Leit an d'Pensionéierten. Bei 2021 an der Ried zur Lag vun der Natioun huet de Staatsminister nach behaapt, mat dëser Regierung gëtt keng Steiererhéijung gemat. Mee dat war falsch. Well et ginn, all Kéiers geschitt eng Steiererhéijung, wa mer eng Indextranche hunn. Dat huet en elo 2022 net méi gesot. Mee en huet awer och guer näischt dozou gesot an huet se och net korrigéiert, déi Ausso. An dat ass natierlech e Problem, dass d'Politik an dësen Zäite mat kengem Wuert erwähnt, dass mer stänneg real Steiererhéijungen hunn, déi zënter 2017 passéieren duerch d'Net-Upassung vum Steierbarème un d'Inflatioun. An dat ass eng politesch Verzerrung vu der fiskaler Realitéit, dat muss een esou gesinn, wéi et ass, mir sinn an enger fiskaler Realitéit, déi mir alleguerten, d'Personnes physiques, spieren, an do kann een net soen, et gëtt keng Steiererhéijung. An déi Verzerrung vun der Realitéit, dat gëllt och fir dat, wat se maachen, déi schéin Rederei vun der Steierreform 2017, just Klammer op, Klammer zou, well elo gëtt ëmmer gesot, jo do ass déi grouss, Déi gréisste Steierreform, de gréisste Worf, deen et gouf, gemeet ginn, an do ass endlech Steiergerechtegkeet komm. Mä dat ass net de Fall. A mir hunn nach ëmmer grouss, massiv Ongerechtegkeeten an eiser Steierpolitik hei zu Lëtzebuerg. A wat ass 2017 passéiert? Si hu just gestoppt déi Steierhéijungen, déi zënter 2009 bis 2016 passéiert sinn. An si hunn awer d'Dier grouss opgemaat fir d'kaal Progressioun, déi no 2017 erëm passéiert ass. Dofir kann een och do net vun enger, vun enger grousser Reform oder enger wierklecher Reform vun der Steierpolitik schwätzen, mee et war halt nëmmen en après-coup Rétableure vun de Verloschter, déi duerch d'kaal Progressioun passéiert sinn. Mee 2017 geet et erëm munter weiter. An deemools huet den OGBL scho gefuerdert, stoppt déi kal Progressioun a passt de Steierbarème un. An dat ass net passéiert an d'Resultat ass elo bekannt, andeems se dann de grouss de Laf, fräie Laf do opgemat hunn, huet dës Regierung real bis haut, zum Datum vun haut, d'Verantwortung fir fënnef Steiererhéijungen zënter 2017. Wa mer elo nach déi dräi Tranchen dozouzielen, déi dann d'nächst Joer sollen ausbezuelt ginn, da si mer um Enn vun der Legislaturperiod bei aacht Mol Steierhéijung. An och dat muss enke esou hart gesot ginn, wéi et eeben ass a wéi d'Realitéit ass vun de Steierzueler. A elo gëtt ëmmer gesot, dat soll 600 Milliounen Euro kaschten. Dat hu mer an der Chamber dann héieren, wann d'kal Progressioun aus dem Wee geschaf géif ginn. Mee wat ee méi laang waart a wat mer an Zäite vun héijer Inflatioun sinn, wat déi Akommens a Kafkraaftverloschter fir d'Leit natierlech ëmmer méi héich ginn. An duerfir muss mer do do dogéint steieren, an dat muss elo nach passéieren, an dëse Méint, am kommende Joer, well soss rutsche mer an e System, dee méi schlecht ass wéi dee wou mer 2009 haten. Da komme mer an d'Virun Steierreform 2017 Gefilde. An do. Kann een elo soen, mat dem groussen Argument, dat hu mer verstan, ha, dat huet jidderee matkritt, d'Regierung seet, mir maache keng Steierreform méi, dës Regierung mécht keng Steierreform méi, egal wat een dovunner hält, ha, also egal wéi vill dat machbar war oder net gutt oder gutt wier, muss ee soen, wa se elo näischt maachen, da kënnt jo probablerweis déi grouss Steierreform fréistens 2025. Mir si elo scho bei engem Verloscht vun 21,8 Prozent ronn am Steierbarème duerch d'kal Progressioun, a wéi wäit wëlle mer dat dreiwe loossen, bis zu 30 Prozent oder méi? An dat ass eigentlech eng Spiral, déi net méi akzeptabel ass, an do muss och am Kontext, an deem mer eis befannen, an der aktueller Situatioun, Kris a sou weider, deem dote Rechnung gedroe ginn an eppes passéieren. A mir mengen och, dass dat dran ass, dass dat nach muss kënne vun dëser Regierung passéieren. An ech wëll just ee Wuert dozou soen, well mir si jo an engem, mir si jo ëmmer konfrontéiert an där do Debatt, dat hu mer an der Tripartite erlieft, wou mer do souzen, wou mer d'Fuerderung gestallt hunn, mee awer och dono, dat hu mer alleguerten dann héieren, dass d'Finanzministesch an d'Regierung eis ëmmer seet, Jo, mee wa mir de Barème géifen upassen, da profitéieren déi mat den héije Paien am meeschten dovunner. Onofhängeg dovunner, dass mir net gesot hunn, wéi de Barème muss ugepasst ginn an dass een doriwwer e Modell ka fannen, dass mir och bereet sinn, déi Diskussioun ze féieren, wou, wéini, wéi setzt een un, onofhängeg dovunner ass dat einfach net wouer. D'Fakte schwätzen dogéint. An do wëll ech Iech just e puer Zuelen nennen. Déi Zuel, déi elo mëttlerweil, hunn ech déi scho e puermol genannt, déi zwee Komma fënnef Prozent brutto, déi si bei engem Duerchschnëttsloun hei zu Lëtzebuerg nach eent Komma siwe Prozent netto. Do gesäit ee jo schonn de grousse Verloscht, dee der maachen. An deen héchste prozentuale Verloscht um Nettoakommes, deen duerch déi Net-Upassung vum Barème passéiert ass, dee beleeft sech elo op ronn fënnef Prozent, deen ass bei 5.000 Euro Bruttosalaire. Ee mat engem Salaire vu vun 10.000 Euro brutto, dee verléiert nach ronn 3 Prozent proportional vu sengem Salaire duerch kal Progressioun. An ee bei 15.000, deen ass ënner zwee an hallwe Prozent. Sou gesitt Der, datt prozentual duerch d'Konstellatioun vun eisem Barème an duerch de Mëttelstandsbockel am meeschten an am häertste getraff vun der kaler Progressioun ass d'Mëttelschicht. An natierlech déi ënnescht Akommesschichte, well déi halt déi klengste Gehälter hunn a vun all steierlecher Erhéijung natierlech massiv getraff sinn. Dat heescht, mir fuerderen, an dat ass eng kloer Positioun, unanime vum Comité national vum OGBL, d'Regierung op, déi kal Progressioun direkt ze stoppen an nach an dëser Legislatur eppes ze maachen, nieft dem Fait, dass während mir dann elo bis Enn d'nächst Joer aacht Steiererhéijungen kannt hunn, hunn an där selwechter Period d'Betriber zwou Steiersenkungen erlieft an op de Kapitalerkënft ass guer keng Steiererhéijung passéiert. Duerfir muss elo gehandelt ginn an deen Nettoindexklau muss gestoppt ginn an dat wäert, De Sujet vum OGBL sinn och bei der Rentrée am Januar. Mir wäerten dann eng Campagne do ronderëm starten an do net net labber loossen. An den nächste grousse Sujet, an hänkt och direkt mat der Kafkraaft vun de Leit zesummen, ass dat leidegt Thema vun eiser Wunnengskris. Erlaabt mer do just zwee Kapitelen unzeschneiden. Dat eent ass de Bail à loyer an dat anert ass den Impôt foncier. Bon, wéi laang hu mer gewaart op déi Mietpreisbrems do? Wéi laang ass dat do schonn an der Diskussioun? Elo leien dann d'Amendementer zum Projet de loi vir an déi ginn an eisen Aen an déi falsch Richtung. Dat muss een och ganz kloer soen. Mir sinn an enger Situatioun, wou ee sech d'Fro stellt, Wat ass elo nach finalement den Ënnerscheed tëschent enger totaler Liberaliséierung vun de Loyeren an deem, wat haut virläit? A mir gesinn do keen, ausser dass, wann een et, einfach der Maartwirtschaft iwwerléisst an der totaler Liberaliséierung opmécht, datt dat da méi éierlech wier an datt dat dann net eng Scheinreguléierung ass, déi absolut näischt zum Problem vun de Locatairen an der Iwwerbelaaschtung vun de Locataire bäidréit. De Wunnengsminister huet sech de Problem vun de Locatairen als Prioritéit grouss an d'Fënster gestallt a mir gesinn awer mëttlerweil, datt déi Prioritéit gerutscht ass an iergendswou e Renditegeschenk hei gemat gëtt fir déi besser situéiert an déi Räich hei am Land, well elo eng Mietpräisbrems agefouert soll ginn, an Dir hutt dat alles verfollegt, mat enger quasi grotesker Recheformel driwwer, wéi de Loyer soll gebremst ginn an dee sech orientéiere soll um, also de maximale Loyer sech orientéiere soll un der Präisentwécklung vum Wunnengsmaart. A mir hu guer keng Kopplung un d'Präisdeirecht oder un d'Salaires-Entwécklung hu mer do dran. Mir schwätzen selwer, dat hutt Der gesinn an eisem Communiqué, vun enger Rendite op der Rendite, déi hei dann elo erméiglecht ginn. A puer Fallbiergbeispiller, déi och elo an der Press genannt gi sinn, vu Loyere, wéi se sech kënnen entwéckele mam neie Projet, hunn et gewisen. Et ännert iwwerhaapt näischt, au contraire, et ka souguer zum Deel Verschlechterunge mat sech bréngen. An da komme mer zum Impôt foncier. Do ganz kuerz, Mir sinn amgaang d'Analys ze maache vum Text, mee wat ganz kloer ass, wat eis dra feelt, bon, d'Positioun vum OGBL war kloer, Mir musse géint d'Spekulatioun um Wunnengsmaart virgoen. Dat ass ee vun deenen zwee, dräi groussen Hiewele géint déi Wunnengskris virzegoen. Mir mussen dem, der Spekulatioun mam Bueden a mat den Immobilien e Rigel virsetzen. Ouni dat kréie mer déi Präisspiral net an de Grëff. An dat ass an eisen Aen hei net passéiert oder net genügend passéiert. Mir hu keng Progressivitéit op der Grondsteier. Dat war eng vun eisen Haaptfuerderungen, dass dee wierklech Groussgrondbesëtzer, also vill Terrain besëtzt, dass do méi besteiert gëtt. Et ass keng Progressivitéit an der Grondsteier dran. An déi Spekulatiounssteier, déi nach zousätzlech kënnt, déi wäert eréischt wierklech gräifen an 10 bis 15 Joer. An do stellt d'Fro sech, Loosse mer de Spekulanten elo nach gutt Zäit? Kënne sech nach 10 bis 15 Joer roueg Kapp a Rou leeën a soen, Elo geet et jo mol nach eng Zäitchen. Firwat? Firwat net méi séier handelen? Et gëtt eng Urgence an der Matière. Dann hätte mer eis och erwaart, de politesche Courage, do en urgenten Hiewel ze setzen a wierklech direkt d'Spekulatioun méi deier ze maachen, och déi vun Unhorte vun Immobilien. Do feelt och déi Progressivitéit. An niewebäi gesot hu mir jo och ëmmer gesot, mat der Spekulatiounssteuer oder dem Impôt foncier kënne mer jo Recettë generéieren. do wou se ze huele sinn, bei deene wou mer alleguerte kennen, déi puer, déi de groussen Deel vun den Terraine besëtzen hei zu Lëtzebuerg, do ass jo Suen ze huelen an domadder generéiere mer steierlech Recettë, mat deene mer dann den öffentleche Wunnengsbau kënne finanzéieren. Gutt, dat ass bis elo net passéiert an dat bedauere mer ganz staark an dat wäert sécherlech ee vun den nächsten Haaptthemen sinn. Sujete sinn. An dann hu mer den Deel vun der politescher Aktualitéit ofgeschloss mat der, dem Accord salarial vun der Fonction publique. Och do, ech ginn net an den Detail vun deem an, wat verhandelt ginn ass. De Frédéric Kreher ass Chef vum Département Fonction publique vun dem OGBL. Hien ass och nach do fir Froen, wann Der nach dozou sinn. Mir hunn awer ee grouse Problem, deen ee muss ervirhiewen. Mir sinn dann den néngten Dezember, elo e Freiden, total iwwerrascht ginn, dass den Accord salarial ënnerschriwwe ginn ass. Dat geschitt jo hei zu Lëtzebuerg, ouni dass e Mënsch et matkritt, dass d'Verhandlungen ugefaangen hunn, geschweige denn ofgeschloss gi sinn. Mir hunn nach e puer Deeg virdrun matkritt, dass nach kee Fuerderungskatalog vun der Gewerkschaft CGFP ass, déi déi dann d'Verhandlunge féiert. A mir ginn dann do mat engem Resultat alleguerten iwwerrascht. An onofhängeg elo vun deem, wat am Resultat steet, musse mer soen, dass mir wierklech e massive Problem mat dem demokratesche Verständnis vun deene Kollektivvertragsverhandlungen, well dat ass et jo finalement, dat sinn d'Kollektivvertragsverhandlunge vun der Fonction publique, Hunn. Dat geet net! Dat doten ass inakzeptabel an et ass fundamental ondemokratesch, datt d'Regierung déi Gewerkschaft ausschléisst vun de Verhandlungen, déi déi Leit do vertrëtt. A mir vertrieden do insgesamt méi Leit wéi d'CGFP, wann ee just d'Fonction publique hëlt, well mir all déi Leit vertrieden, déi direkt oder indirekt dovunner ofhänken, wat verhandelt gëtt am Accord salarial. A mir hunn Dausenden, mir hunn ronn 41.000 Leit si beschäftegt an deene Secteuren, déi direkt oder indirekt do dann drun hänken. Do sinn ënner anerem de grouse Secteur vum Gesondheets a Fleegesecteur, Sozialsecteur, déi direkt drun hänken, dat wësst Der, den FHL-SS-Kollektivvertrag. Mee do sinn awer och d'Eisebunner dran, do ass de CGW dran, also den Enseignement, do sinn d'Employéen an d'Salariéen. bei de Gemengen dran, déi mir vertrieden, do si beim Stat, wou mir der och vertrieden, an déi sinn alleguerten, sëtzen déi net mat do, ginn déi net mat an deene Kollektivvertragsverhandlunge mat gefrot. An dat kann net sinn, dat géif et jo a kengem anere Secteur ginn, an dat ass och absolut onverständlech an inakzeptabel, datt mir do net matdiskutéieren, well dat sinn och eis Kollektivvertragsverhandlungen, dat do, dat sinn och déi Mesuren, déi eis betreffen. A mir wëllen der CGFP do guer net schlecht schwätzen, datt si do hir Legitimitéit am Secteur hunn, mee mir hu se eeben och. A mir misste mat, an dat misste global Verhandlunge fir den ëffentlechen Déngscht hei zu Lëtzebuerg sinn an all d'Secteuren, déi drun hänken, wou mir als OGBL mat um Verhandlungsdësch sëtzen. An do sinn Dat ass net passéiert, mee dat wäert awer, dat kann ech Iech soen, déi leschte Kéier sinn, dass dat doten net passéiert ass. A mir ginn do net labber. An zwee Joer gëtt deen nächsten Accord salarial verhandelt, do si mir mat dobäi. Et féiert guer kee Wee dolaanscht, well mir sinn hei an engem wierklech basisdemokratesche Verständnis. Mir vertrieden déi Leit a mir wëllen do mat diskutéieren. An do fuerdere mer och elo d'Parteien op, en vue vun de Walen sech ze positionéieren an ze soen, wat si dann der Meenung sinn, dass et do misst passéieren. Mir verstinn, dass dat natierlech da vläicht nervt, wann den OGBL mat um Dësch sëtzt, mee mir hunn awer nun eemol eis Berechtigung, do matzediskutéieren. An do geet et ëm gewerkschaftlech Fräiheeten an Verhandlungsrechter an iwwerall op der Welt muss dofir gekämpft ginn. Et ass traureg, dass mer hei zu Lëtzebuerg och mussen dofir kämpfen. Awer dee Mangel un Demokratie do, dee muss och elo direkt gestoppt ginn. A fir de Rescht si mir frou, zum Resultat soen ech elo, dass eng Rei vun eise Fuerderunge sech do dran erëmfannen. Mir si frou, dass et virun allem eng rekurrent Lounerhéijung, Punktwäerterhéijung gëtt, dat wësst Der. Dat war eppes, wat eis um Häerz läit, och an dësen Zäiten. Mir si frou, dass de Bewäertungssystem ofgeschaaft gëtt, dat war och ee Punkt aus eisem Fuerderungskatalog. Mir hunn natierlech och eis Kritikpunkten op e puer vun de Mesuren, déi zréckbehale goufen. Virun allem ass et wichteg, dass awer op der Lounfro, op dem Punktwäertfro eppes hei passéiert ass. An an der Ëmsetzung wär et jo flott gewiescht, wa mer hätte kéinte mat driwwer diskutéieren, wéi et am allerbeschten ëmgesat gi wier. Mee dat sollt elo net esou sinn. Mee domadder ass elo Schluss. A Schluss ass och domadder, dass einfach näischt passéiert op dem Aarbechtscode du travail. Ech ginn haut net méi drop an. Dir kennt, dass eis Positioun, Aarbechtsrecht ass e bësse negligéiert ginn an dëser Legislaturperiod vun der Regierung, onglécklecherweis. Näischt ass geschitt op dem Gesetz vun de Sozialpläng, Plan maintien en emploi, op der Cogestiounsfro, op der Matbestëmmung. Mir hunn nach e ganz wichtige Sujet, wou näischt passéiert ass, ass dee vum Kollektivvertragswiesen. Mir hu keng Reform vum Kollektivvertragsgesetz bis elo gesinn, a si wier esou dréngend noutwendeg, well mer nach ëmmer ronn 50 Prozent vun den Entreprisen hunn, déi kee Kollektivvertrag hei zu Lëtzebuerg hunn. An dat ass och net méi akzeptabel. Duerfir misst do eppes passéieren. A mir hunn et rezent gesinn un engem ganz konkrete Beispill, an dat ass dee vun der Hotellerie, Restauratioun a Caféen. wou ech géif elo, wann Der nach e bësse Gedold hutt, den David Angel bieden, eis ze zielen, wéi et do esou leeft am Horesca-Secteur. Dir hutt de Communiqué gesinn. Den David ass zoustännegen Zentralsekretär fir d'Syndikat Commerce an eben och Horesca-Secteur a seet eis eppes zu deem dote Punkt an ass och nach disponibel fir déi Fro vum Auchan, wou Der wësst, dass mer am Konflikt si wéinst der Parkingsfraien. An da géife mer d'Pressekonferenz dono ofschléisse mam Alain Rolling, deen eis eppes, déi si lo ganz frësch, déi Informatiounen, seet zu de Buslinnen, déi de Minister Bausch do wollt suppriméiere fir verschidden Industriesitten ze desservéieren. Merci Nora. Gudde Mëtteg alleguer. Also, wéi d'Nora grad gesot huet, ech vertrieden de Secteur vum Handel, vun de Garagen a vum Horeca. An dat ass e Secteur, wou, wéi Der wahrscheinlech wësst, wou mer e puer Dausend Betriber hu mat ganz wéinege Salariéen an der Regel, oder wou ganz vill Betriber ganz wéineg Salariéen hunn, a wou et ganz schwierig ass natierlech fir eis als Gewerkschaft, fir do an all Betrib verhandelen ze goen. Mir hunn et do mat iwwer 4.000 Betriber ze dinn, wouvunner iwwer zwee Drëttel manner wéi fënnef Leit beschäftegen. An deem Sënn ass et natierlech do ganz schwéier, an all eenzelne Betrib verhandelen ze goen. Dofir ass et scho laang eng Demande an eng Fuerderung vum OGBL, fir kënne verstäerkt sektoriell ze verhandelen a fir do och esou eng Aart Verhandlungspflicht, wéi mer se kennen, op Betribsebene ze kréien. A mir hunn do d'Beispill ebe rezent gehat vum Secteur vun der Horeca, wou de Generalsekretär vun der Federatioun Horesca, den Här Koepp, en drëtten Dezember am Background op rtl sech doriwwer beschwéiert huet, datt iwwer 3.000 Posten am Secteur onbesat wären an datt se Schwieregkeeten hätten, fir Personal ze fannen, fir an deem Secteur ze schaffen. Déi Léisung, déi heen do op den Dësch geluecht huet, no anere Léisungen, déi schonn an anere Momenter op den Dësch geluecht goufen, war, fir d'Aarbechtszäite weider ze flexibiliséieren a fir d'Véierzeg-Stonne-Grenz opzehiewen, am Secteur an dann domadder, sengen Aussoen no, deene Leit, déi wëlle schaffen, et z'erlabe méi ze schaffen. Mir gesinn do e ganz anere Problem an deem Secteur. Dat heescht, mir hunn am Fong an deem Secteur hu mer schonn eng ganz Rei Bestëmmungen aus dem Aarbechtsrecht, déi iwwerhaapt net do wierken, notamment wat d'Sonndesaarbecht ugeet, wou et Exceptioune fir den Horeca-Beräich ginn, an och wat aner Aarbechtszäitbestëmmungen ugeet. Mir hunn e Secteur, dee ganz onattraktiv ass, an dat muss een och eng Kéier ganz kloer esou soen, e Secteur, dee laut enger rezenter Studie dee mannst bezuelte Secteur zu Lëtzebuerg ass, also deen am schlechtste bezuelte Secteur zu Lëtzebuerg ass, deen doriwwer eraus, wéi gesot, ganz flexibel Aarbechtszäite elo schonn huet, wou mer et mat Coupuren vu véier Stonnen notamment ze dinn hunn. Dat heescht, wou Leit ganz vill Zäit mussen op oder ronderëm d'Aarbecht verbréngen. Wann een dann nach dozou eeben gesäit, dass dat e Secteur ass, en traditionellen, wéi ee seet, Niddreglounsecteur ass, an deem ganz vill Frontaliere beschäftegt sinn, kann ee sech jo virstellen, wat dat fir deene Leit hiert Privat a Familljeliewe bedeit, wa se dann ënner tëscht de Schichte mussen véier Stonnen op der Aarbecht verbréngen. Dat heescht. Fir eis, wann dee Secteur, wann deem Secteur méi wéi 3.000 Leit feelen, huet et eppes mat der schlechter Bezuelung a mat deene schlechten Aarbechtsbedingungen ze dinn a mat deenen ultraflexibelen Aarbechtszäiten. An dofir si mir am Fong der Meenung, dass do misst verhandelt ginn, dass do misst e Kollektivvertrag op den Dësch kommen, an zwar ee sektorielle Kollektivvertrag, well mer, wéi gesot, net kënnen mat Honnerte respektiv Dausende vu Patronen eenzel verhandele goen. Dat ass einfach net, strukturell net méiglech. An an deem Sënn hu mir am Fong schonn den 18 Oktober hu mir, also ier deen Interview hei am Background war, hu mir der Federatioun Horesca eng Demande d'entrevue gemaach a se ganz fei gebieden, fir sech mat eis un den Dësch ze setzen, fir iwwert d'Méiglechkeet vun engem sektorielle Kollektivvertrag ze diskutéieren. Mir waarde bis haut op eng Äntwert op déi Ufro. An dat steet e bëssen am Widdersproch zu deem, wat lass war, wéi mer voll an der Covid-Kris waren, wou den OGBL ëmmer seng Responsabilitéit iwwerholl huet, wou den OGBL sech staark gemaach huet fir d'Betriber aus dem Secteur a fir datt et schnell an einfach Hëllefe giffe gi fir déi Betriber, wou mer ganz schnell e Plan de maintien dans l'emploi ënnerschriwwen hunn, fir natierlech engersäits Aarbechtsplazen ze retten an ofzesécheren, mee awer och fir dofir ze suergen, datt d'Betriber kéinten weider iwwerliewen. Do hu mir eis Responsabilitéite geholl an an deem Sënn si mir och der Meenung, datt haut d'Horesca-Federatioun, déi dee Secteur representéiert, also d'Patronat aus deem Secteur representéiert, misst hir Responsabilitéit huelen a sech mat eis un en Dësch sëtze fir iwwert e sektorielle Kollektivvertrag ze verhandelen. Voilà. Ok, ech soen iech Merci fir d'Nolauschteren. Ech kommen elo zu de Buslinne wou de Ministère den zweeten Dezember annoncéiert huet, se giff do verschidde Buslinne, ganzer 21, carrément Ofschafen, zumools wat industriell Gebitter sinn, wou mir ganz staark vertruede sinn als OGBL. Ech menge mir hunn do d'Majoritéit an der Industrie a mir vertrieden do bal 40.000 Leit an der Industrie, haaptsächlech och Frontalieren. An do, dat war fir eis carrément e Schock, wéi mer dunn matgedeelt kruten, datt do carrément 21 Buslinnen ofgeschaaft ginn. An haaptsächlech am Uelzechtdall. Ech huelen einfach mol d'Firma Cebi, dat ass déi al Elt, wou awer 600 Leit schaffen. An natierlech och dann nach Colmar, wou d'Goodyear, also wou d'Goodyear mat 3.000, iwwer 3.500 Leit, also fir eis e relative Schock, well mir wëssen awer vun eise Personaldelegatioune, sief et vun der Cebi, sief et vun der Goodyear, dass do ganz vill Leit op dee Bus do ugewise sinn. Alleng bei der CEBI hu mer e Sondage gemaach, do sinn 200 Salarié vun der CEBI, déi all Dag de Bus huele fir op d'Aarbecht ze kommen an e puer honnert bei der Goodyear. Natierlech, de Ministère huet do a sengem Communiqué do behaapt, jo si hätten awer do Leit gezielt an et wieren awer net esou vill Leit, déi giffen op dee Bus zrëckgräifen, wëssend awer, dass net an all Bus och e Compteur ass. An och déi, wéi se déi Etüden do gemat hunn, dat war natierlech am Summer, a mir wëssen alleguer, am Summer ass an der Industrie manner lass wéi elo am Rescht vum Joer, well do oft Congé collective sinn. Bon, ech wëll elo net mat hei den Zuele jongléieren. Fir eis war et op jidde Fall e grousse Schock. Duerfir hu mer och dunn direkt eis Responsabilitéit geholl an natierlech haut, also mir hunn lescht Woch dunn e Communiqué erausgi wéi Der alleguer wësst, an natierlech direkt eng Entrevue mam Minister Bausch ugefrot. An déi hat mer dann haut och de Moien, déi ass ganz frësch, déi, déi Entrevue. An ech kann Iech soen, déi Entrevue ass fir eis plus ou moins positiv gelaf, well ech menge mir konnten do eis Doleancen dem Här Bausch erundroen. An den Här Bausch war do och ganz Ouer, fir do mol eng Kéier nozelauschteren, wat dann eis Doleancë sinn, haaptsächlech iwwert eis Personaldelegatioun, déi dat awer all Dag materliewen. Mir hätten d'Madamm Rizzo do vun der Personaldelegatioun vun CEBI an Här Matern vun der Goodyear an déi konnten du mol eng Kéier ganz hautno dem Minister zielen, wéi si dat gesinn an haaptsächlech de Reflet vun hiren Aarbechtskollegen do erundroen. A mir sinn eis do mam Minister eens ginn. Ech mengen, de Minister war ganz kloer. Hee wëll do déi Buslinne restrukturéieren, nei organiséieren. Ech mengen, dat ass, well de Minister wëll déi méi effektiv, méi adaptéieren. Mir hunn am Fong kee Problem domadder, mee mir wëllen awer, ech mengen, dat ass dem OGBL säin Haaptuleies, dass déi Linnen awer, egal wéi se elo nei organiséiert oder restrukturéiert ginn, dass déi nach ëmmer bestane bleiwen, a wéi engem Kontext och ëmmer, dass Leit haaptsächlech, well hei geet et ëm Schichtaarbechter, Schichtaarbechterinnen och, ech mengen déi fänke moies um sechs Auer un, si halen um zwou Auer op, déi nächst kommen an ech mengen dann hu mer och nach d'Nuetsschicht, déi dierf een och net vergiessen. Mir wëllen awer, datt dat weider garantéiert gëtt. Ech mengen do hu mer och elo den nächsten, d'nächst Joer am Februar erëm eng Entrevue mam Ministère, dat heescht do maache mer de Suivi, well de Ministère wëll awer elo och emol den Terrain sondéieren, dat heescht e wëll do mat de Leit um Terrain kucken, dat heescht et gëtt e Sondage gemat an den Entreprisen, et gëtt och mat den Employeure gekuckt, fir dat do beschtméiglech ze organiséieren, wat iwwerhaapt d'Besoine vun deene verschiddene Leit sinn. Well et muss een einfach wëssen, wéi bei enger Cebio, bei enger Goodyear, Leit komme wierklech aus allen Ecker, haaptsächlech Frontalieren, an da kann een dat jo beschtméiglech organiséieren, dass jiddwereen awer, deen op de Bus ugewisen ass, zemoos bei enger Cebi, ech menge mir schwätzen ëmmer hei vu Kafkraaft, A mir musse wëssen, bei enger CEBI, do si lo net déi Salaire wéi lo an engem aner Secteur. Do si vill Leit och nach op e Bus ugewisen. Déi hunn net einfach lo mol en Auto fir kënnen op d'Schaff ze kommen. Déi brauchen dee Bus do. An dat läit eis wierklech um Häerzen. Mir wäerten do op jidde Fall weider als OGBL um Ball bleiwen. Mir wäerten déi Leit verteidegen, dass déi Leit kënnen mat dem Bus kënnen op déi, op hir Aarbechtsplaz kommen. Dat ass eis immens wichteg. Dat hu mer haut och duergeluecht. Ech mengen, de Minister huet dat och zur Kenntnis geholl. A mir hoffen och elo, dass dee Sondage do, dass deen elo seng Friichten dréit, dass de Ministère och gesäit, wat déi Besoine vun deene Leit sinn, dass mer do dee beschtméigleche Busréseau fir déi Leit kënnen organiséieren. Ech mengen, dee Busréseau an der Industrie, deen ass, ech mengen, deen ass, dat ass näischt Neies, deen gouf et schonn Zäite vun der Schmelz, vun deemools, wéi d'Schmelzaarbechter sinn och mam Bus op d'Aarbecht gefuer. Firwat sollen elo net Leit kënnen aus der Industrie haut nach dovun profitéieren, wëssend, dass awer 40.000 Leit hei nach a Lëtzebuerg, wat der enorm vill sinn, an der Industrie schaffen? Dat gëtt oft vergiess. An ech menge mir bleiwen um Ball an dann am Februar wäerte mer de Ministère dann erëm gesinn, da wäerte mer do seng Konklusiounen héieren an do wäerte mer dann natierlech, falls et dann och méiglech ass, dann him soen, voilà, dat ass gutt oder dat ass net gutt. Voilà, ech soen lech Merci. Wann Der nach Froen hutt, stinn ech gären zur Dispositioun. Merci. Merci Alain. Voilà, dat waren zwee vun de ville sektoriellen Dossieren, déi mer de Moien ugeschwat hunn. Ech ginn elo op déi aner net an, mee zu deem leschten Dossier do war de Moien nach net gewosst, datt mer eventuell eng Léisung en vue hunn, oder op d'mannst, datt de Minister eis elo mol verséchert, datt d'Buslinien bestoe bleiwen an dofir ass dat do eng ganz nei Info an dat ass wichteg esou an et ass absolut onverständlech, dass do aus Spuergrënn elo soll vu Buslinnen, op Buslinne verzicht ginn an d'Leit gedrängt ginn erëm hir Autoen ze huelen, Leit déi vläicht all, wéi den Alain et elo gesot huet, net, iwwerhaapt net d'Moyen hunn fir mam Auto op d'Aarbecht ze kommen. Mir bleiwen dann do um Ball, mee wéi gesot elo mol e bëssen Entwarnung, dass mer. awer déi Buslinne behalen an och fir dem David säi Secteur, den Horesca-Secteur, mengen ech, ass dat do eise wichtegst Uleies. Fir net ze soen, all déi aner Saache ware manner wichteg, mee mir mussen iergendzwou e Choix treffen, dass schonn erëm eng Kéier vill ze laang hei, ech a vill ze vill. Ech entschëllege mech dofir, mee et ass halt och vill Matière do. Dir gesitt, d'Aarbecht geet eis net aus. Mir hu vill vir a mir sinn och prett. An dat war, mengen ech, e bëssen den Toun vum Comité national vun haut de Moien. A mir wäerten esou och an d'nächst Joer dann erastarten. Soe mer elo mol villmools Merci fir d'Gedold.